A ni wula bilichinima yi kumda yi kpuɣi n zuɣusi maa wulani bɔŋɔ ka ti yaa kuli kana ti puhiri ti followers zaasa nangban yinga di ban bahim ban kuli be pohim maa zuɣu ka tabiri soŋda zuŋɔ ni kana nti yɛli yɛltɔɣa shɛli nyɛla yɛn kama ti yɛla alizini yɛltɔɣa. Daliya shɛŋa din tooi pahi n-sɔŋsira ka alizini tooi kpɛri daadam, ka yɛla alizini so yɛtɔɣa ŋun karibu di yɛla niŋ tom, di yi leei ka o ti be daadam puuni, di ni zali ma zuŋɔ ŋɔ. a yi kana ti yuli amaa alizini ŋɔ ninkura shɛba yɛli ti ni ka Dagbanli m-bala ni Dagbanli bɛ booni o la pɔhim Dagbanli bɛ booni la alizini pɔhim dinzuɣu yin yɛli kpɛndi a ni yɛli ka bɛ yɛli ni pɔhim kpe o. Di zuɣu ninkura shɛba ni yɛli shɛm bala ni alizini bi booni la pɔhim amaa alizini ŋɔ paai Dagbamb zinli zuɣu yɛtɔɣa to amaa ʒiintabili ni lɛbiri daŋ maa di zuɣu di zooya pam ka yi mini niriba ʒi n-tabi taba bɛ yɛtɔɣa puuni shɛŋa ka di ti kpe yɛtɔɣa ni ka yi gba din shɛli kpe bɛ dini puuni di zuɣu ti gbansabila puuni di zooya pam o yɛtɔɣa lala pɔhim ŋɔ yɛtɔɣa kinkani n-ti yɛla di zuɣu ti ma tibili ka wum ni yɛn yɛla yɛtɔɣa shɛli pɔi ka yɛn yɛla yɛn kpahali nyɛ ŋun wum o zuɣu ni doo nyɛ bee paɣa nyɛ di niŋ ka a mali a bia ka o nyɛla paɣa nyɛ o bee doo nyɛ o o goli n bɔŋɔ bee a ni kuli duɣu dahin shɛli zaŋ hali ka o ti paai ni paai shɛm ŋɔ hali ni o ti yɛn niŋ ninkurigu ka kani miri ka a zaŋdi o sɔŋda kamani ni paai shɛm ŋɔ N pa mali hankali di ni tooi liri ma maŋmaŋ daashili, amaa bia ŋun na pɔra, hal ŋun tooi fɔɣi ka bihi palli zuɣu chaŋgi niŋdi ka yɛli, Ŋumbɔŋɔ mi di gala m-bala, dɔnki hankali maa na kani lala. Tɔ! Baŋ ka n yɛli a gbibi ba viɛnyɛliŋga. M miri ka a yuri ka a chiɣ o doo ni gbihira ni o zaɣ zaŋli ka bi yɛ binshɛɣu, paɣa n-nyɛ o bee doo n-nyɛ o. Hal yingo ŋun saɣi daadam ŋɔ miri ka a doona n-gbihiri yuŋ, ka kuli nyin ku kana ti yɛn dɔni a ya foma ka chɛ a bana a ma ni dɔɣi a shɛm n-zaŋ li a dɔni gbihi kpaŋmaamaŋa, di zooi ka a niŋdi li. N nam yɛla, Yi alizinnima bi mali dagɔri so n-gariti daadama ni a ti mali dagɔri so shɛm. an to zaŋ bia sɔŋ la ka o na pɔri maa ka ŋun kana ti nya o la ka o kuli kpe o ni ka o kpe o. Bia n-yɛn chɛ ni a ta ka alizin be o ni. Zaŋ hal o ti yɛn paai ti ni paai shɛm ŋɔ, a tɛha yuma la ka di yɛn kpuɣi. Ka a ti yɛn zaŋ zaŋ o ni a kari lala alizin maa m-ba pira ka kpɛrigi o ka n yɛri a ŋɔ. Ni di zuɣu ka a tooi nyɛ paɣa nyaa bee doo nyaa ka a tooi zooi ka a kpɛri baanjira puuni n-ti damdiri baanjira yuŋ. A gba zaa yɛlli jɛbu bi to zaŋ chaŋ alizin kpɛaa polo. Yɛla pam ti ni ti chani a biɛhigu ni ka di bi niŋ a nyaɣisim ka di nyɛla di puuni ka di yina. Hali baanjira mala ka a yiŋ mali baanjira, tɔmbiri ka a kpɛ baanjira n-kuli nya mɔri ni chaŋ ti damdi di kpɛ baanjira maa puuni. Dindee ni nyɛ yuŋ. Di zooi ka a kpɛri baanjira ni yuŋ ni a yɛn damdila baanjira. dibabam ti ma nim ŋɔ bee ti piri nim ŋɔ kpaŋ yi yɛ yi maŋa ni yɛri ŋɔ n pa shɛli a kpee yɛli bee alizin yi kpɛ aman ku baŋ ba ti lo n bi miya na ku doli ma na n na piɛra n chɛni maa ka kpahiya bihi zuɣu ni ti ni daa nyɛ bihi ka yiɣisirina bi daa kpahila ti zuɣu ni n yi ti nyɛ ka a yi sambani n ti gbubi liɣiri kpɛna ni wuha ka a baŋ so ti taai liɣi ka a diila a yɛn kpimi ka di lɛbi dabiɛm ka lee gubu n zaŋ taa ni a bi mi niri ka o yɛn taai liɣiri hali a ni tooi mi so ka o yɛn taai liɣiri gba ka a ba bee ama ku bɛ nimaani di yi pa ŋun taai soli ni a dii maa ka a ku saɣi deei li a liɣiri A mi din tahili alizin ni tooi zaŋ daadam Shifa n-kana ti ʒiya ŋɔ ka ti bia liɣiri ka di nyɛla o laɣim ma i ma doo n-nyɛ a bee paɣa n-nyɛ a ka a deei n-zaŋ chɛri dabinshaɣu n-zaŋ di o paɣa m-pa nyɛ a bee o yidana n-nyɛ a di ka naŋgbankpeeni di zuɣu daadam kpayi ti kana ti bɔri ni o gba zaa ʒiya ni o gba yɛn sua m-pahi o zuɣu dinni ka viriya n-yiɣisi maa. ban yɛ bɛ zuɣu kabiri zuɣu ka bi pihiri liɣiri diile ka liɣi maa ka di pɔra di zaa puuni barina nyɛla din bɛ di puuni kai n yɛbiri amilo yaŋ ka bolo ni wuni sɔɣ yɛla yɛlimaŋli wuni shiri sɔɣ yɛla o yɛn nyɛ bi yɛla zaŋ sɔɣ ti biɛhigu ni yina maŋli dunia shee nyɛla hoyi Hmm? Kpaŋmaa maŋa, diri yura ka a ku kanna mɔri ni ti nya ka luɣ shɛli polo ŋmaai Dagbaŋ bolli tintani. Ka a di ka a ti sandaŋ nima baanjira ka a dama bee dulin ka a duli nima miri ka a zuui ka a niŋdi li bee ka a nya guli yili chɛrili bi yili ka a ka a ti li sandaŋ ni baanjira ka a daŋdi nima. Kpaŋmaa maŋa, Paɣa nyaa bee doo nyaa zom yili puuni di niŋdi li. A ni nyɛ yɛlli ka niŋdi maa. Dagbammiya a ŋahili yaa malila ŋahili kpɛŋɔ maa ni tintana ka o zaɣili zommiya ka zommi gɔri o gama. Zommi yaa di zɔrimi ka liliri mala. Di zuɣu tintanimi mɔri bi ni ni baayam bi shɛɣu ti bili nimaani. Di zuɣu din zaɣisim ni bi shɛɣiri bili nimaani ka di mi bili kpɛha ha ka zona ti gari nimaani. ka Dagbamba nyɛ ŋahili tintana ko waa di zaɣa zomiya ka zom yi goro gama din kuli yɛ shɛŋ ka lala zaŋ soŋ a maa ti chɛba ti chɛb tooni pa ŋmaa maŋa miri ka a yura ka a damdiri baanjira n miriti soli soli n gariti ŋɔ maa ka a yura ka a nyɛri bia ni soŋdi soli maa nangban kpaŋa bee soli maa puuni ka a ku doli soli kanna ŋɔ n ti yuli ŋɔ so bi kanna ka a yuli ŋɔ so bi kanna ka a di sandani baanjira ka a damdiri maa pa ŋmaa maŋa di niŋdila n yɛla n yɛ sodiribu ka ni so gom a bɔri nyi zaŋ tuntuma a mi bɔri nyi zaŋ tuntuma n bin mirisira ni a zaŋ li niŋ yɛlimaŋli zaŋ maa zuɣu puri n zaŋ yulli poi di tam kalinli zuɣu taa ni labina n ti larigari sabili ni nyɛ shɛli di zuɣu dolima biɛla biɛla na a dolli tiktok kana ka ti naaga yirim man yɛla yaa guu kana youtube di ʒiya ni so wun ka yɛla a chɛŋ ti subscribe ka niŋ wula ka dihi bɛnli maa i ku lan bahi ninvuɣu shɛba ban yɛn nyɛli tuuli a gba nyɛla ŋun yɛn pahi bɛ puuni Dagbamb yɛliya n daa yɛla wula dini kpɛm di yɛla wula kpaŋmaŋ maŋa miri ka a zooi ka a nyɛ ka tia ka o ku nyɛ ti titali n ʒɛya ka a tooi zooi ka a damdiri baanjira sɔŋ lala tia gbunni yɛli shɛŋa tin ti chɛna biɛhigu ŋɔ ka a bi baŋ di soli di zuɣu daadama nim gbaala dɔriti ka daadama nima ashibiti ni yiya polo ka bi zaŋ bi zuɣu puri n kuli yuli doro maa la halli n ti bi baŋ doro maa nani so kuli baŋ so kuli mi o yɛn buɣisi doro maa n zaŋ ti binshaɣu ka a bi baŋ doro a tibirili wula di sahari wani pun pɔŋ ŋɔ nyin kpuɣila soli maa naawuni ni yihi mɔri niŋ pakpali a bi baŋ doro a yɛn tibila wula to di zuɣu n yɛrila dagban dab ban yihiri alizinima ni afanim ban yihiri alizinima wummiya viɛnyɛla ku damiya mo saŋgbaŋ maa ka miriya bahiga zuli yi yɛn yihira yi niŋmiya siɣa ka alizin kam zahan simsi na zaŋ a yɛla chaŋ ti tili na. Daadama nim shɛba buɣisiya ban lan ka biɛhigu ni, ki ku yobu biɛra ka shɛli shɛli ka biɛɣu ku nya ki yo ka o kpi, ka o luɣ shɛba nya daa ka o ku kpi n-doya la, so bi mi di ni niŋ o, o bi yɛli ni o biɛrimi. Di pam zooya ka di nya alizin ka a tirai ka o tuma yɛtɔɣ shɛŋa tuma maa. Ban kurimi ka alizin ku be daadama ni ka a tirai ni a yihi o ka o kuwa, di ka yɛtɔɣ shɛshɛli. Ka yɛla ni a bi nya ŋmaaŋa ti dubu, di bɔri ni a nya o sheebu, a bi mi o mini o ni kpuɣ alikawali a luɣ shɛli polo. di bɛ biɛhigu puuni ka a to zahani zahali ka bi tiri a liɣiri di gba zaa bɛ biɛhigu puuni a bi baŋa ka tinya alizim ka a mini o kuri alikauli maa hey miri ka a wun kan di yɛli ŋɔ maa ka a yaa ka n ti bɔhiri ma nyin zahali bɔhigu man ka zahali bɔhigu baŋsim wu zahali ŋɔ man bi mi di yɛtɔɣa di ka ni a ti bɔhiri ma zahali bɔhisi ban mali di baŋsim biɛni ni bom yawu shee To di zuɣu yaandi dii ti niŋ daliri ka di nyɛla alizin kpɛla bia ka o na pɔra lala alizin ŋɔ o yihibu o tomi di niŋ daliri ka di nyɛla nyin ni ku kanna ti nyɛ so ka o taai liɣirila a bi mi o ka o taai liɣiri nyin ni yu liɣiri yaɣa ka ashe dee bia maa bee zaɣ kurili nyaa ka di nyɛ alizin bala to lala alizin ŋɔ ku zaa kari o to pam to ŋɔ o n biigaa zuɣu pam o laɣa maa mi saɣaya a dee liɣiri maa diya Di niŋ daliri ka di nyɛla Adam la baanjira sɔŋ ti karili gbini, ka di nyɛla alizinnim ʒiin la ni be bɛ yiŋ samba ni bala. M ba pira, ka bɛ gba zaa lan niŋ a gardama, soli ka a lan kpuɣi maa. Naa yi tooi lan zooi ka a tooi bɔri paɣiba zaɣim yulibu bee dabba zaɣim yulibu ka alizin kpe a, m ba pira n yɛri a mi o gba zaŋ o karibu di bi to pam, di bi niŋ aliha. o bi o ko ka chɛ so n ja ka da alizin bahi a zuɣu di gba bɛni to di zuɣu bin ti so liɣiri ka di nyɛ alizini lala alizini bɛ daadam ni o yihi tomi a kili ni o yihi ka o paɣa nini viɛn yaa baŋa o neen bɛni ka nyin kpi ma pira yoma ka a labina bɔhiri a maŋ yɛla o yɛn kuola kuri shɛli ka a kuli labina Di zuɣu nani ya yaa nyɛ baŋda kpɛman tibira ka ka nɛli. Yɛli shɛŋa beni di tin ti nyaa ka di niŋ a lahiʒibisi. Nyin bi baŋ nuu n-kani maa ni o yaa nyaŋ a yaa. Di zuɣu yɛlli kam nyin pirila liɣiri zuɣu ya ni nyin ni tooi niŋ li. Ashee ka binshɛɣu kam ka a ni tooi niŋ. Biɛhigu yaa yaɣi ni nyin mali binshɛɣu kam zaa yaa. A malila a mali shɛli yaa ka shɛli gba gari a yaa. Di zuɣu alizini ti be daadam ni, ka dihitali so kana alizini shiri be a ni maa. Hey, so yɛli ni o yɛn yihi o, di di yuun alaha. Di zuɣu hali a ni tooi nyɛ so din ka bi yi o hali n-ti yɛn ni bo m-bala. Nyama, zuɣu kpiɔŋ kpiimba ka niŋ ka alizina bi garigiri yaŋa, bee o ni yɛn yɛm ya ka yi di n-dira ka di yi diɛmnim maa, to nyini ŋun ti mali dabari shɛli din tooi yihi o ni nimmɔhi, a shiri m-baŋ ni alizina o mali halli. A ni daa nyɛ kpɛrigu o be n gariga nyini, dama o mi daa niŋ himar ka bukaata. Amaa niŋsim kam zaa di mali bukaata. M ba pira, a gba shiri m-baŋ ni alizin shiri be o ni maa. Di zuɣu alizini o kpɛri doo ka kpɛri paɣa. Shɛli beni ka di nyini m-bo o vuri ka shɛli beni aai alikauli ka yi kpuɣi taba. O yɛla lala n-ŋu ka a mi shiri saɣiti o. Ka shɛli mi beni aai so n-kuli je a biɛhigu zaɣ viɛlitali ka chaŋ ti ka o mini o titɔɣisi ka o zaŋ o niŋ a ni. Alikauli ka bɛ gbaai taba. M mɔni na bɛ zaɣa ni nahim ŋɔ ŋɔ, niŋ ŋɔ ka niŋ ŋɔ, n ŋɔ mi ka mi yɛn tira ka o saɣi di zuɣu ni yɛra ŋɔ. Amaa m bi yɛli ni alizin be daadam ni bɛ bi yihir o yaa, binshɛɣu din piridi ŋɔ nyɛla dɔɣu din nyɛ dɔɣu di yɛn wɔɣisim. Amaa n lee yɛli, yaa niŋmi siɣa, sokam malila o yaatariga, di simsi ni a mi a yaatariga. Di zuɣu bia na nyɛ bibili ka alizin kpɛ o, o yibu tomi. Di niŋ ka alizin ti daadam liɣiri ka a deei li, imaa gom ni bɛ polo ni n-ku nyɛ li ka a deei li. Lala alizin ŋɔ, o yibu di tomi. Di niŋ daliri ka di nyɛla alizinnim maa malila bɛ ʒishee bee bɛ yiŋa ka nyini bi mi. Di nɛma, nyini bi tɛhindi shɛba n-chaɣiri nɛma ka ka a ti nyɛ bɛ ni sɔŋ ba gala ka di niŋ daliri ka bɛ kpɛ a ni. Bɛ yibu di tomi. Tɔro n-taali ka a tum ba maa, naɣila nimmɔhi ka bɛ niŋ ka bɛ naan chɛ a taali ka zo ka chɛ a. Ni di niŋ daliri ka a kuri bɛ paɣaba ni bɛ dabba ni nti yaɣi, ka di zuɣu chaŋ a binyɛri zahim, paɣa yi ku ʒini gala bee a ku nya paɣa ka o kahiri o nɛma ŋ-ŋɔ duli ka o yɛn doli maa nyini ku kpalim niŋ lan ŋ-ŋɔ a yuunim maa ni a nya bɔri puuni. Bɔ ka a yɛn nya? Ka a zo ka a niŋdi li, ka alizin kpɛɣa lala zi ŋ-ŋɔ o yibu tomi. Di ni nyaangi gba a bi niŋdi ŋ-ŋɔ ka mali a maŋ wɛlisiri gindi maa, alizin m-bala maa. ka a gbubi a yoli piɛri ka bi nyɔri maa daadam ku tooi niŋli ka yɛn yɛla o duma naawuni so ka bi yɛla ni o bɔri paɣaba zaɣim yɛtɔɣa pam o bi yuuni o foon ni amaa o mali zaŋ zaa luɣu shɛli polo nyɛri paɣaba bi zaɣim pa ŋmaa maŋa zombara ka chɛli di zuɣu lala yi niŋ ka alizin kpɛ daadam o yibu di bi niŋ alaha amaa n yɛra o di pɔi biɛla ni ka bɛ nyɛ m-taai a. Amaa di yi ti niŋ daliri ka nir nyaŋ ka alizin ti daadam liɣiri ka a deei li ka o kpe a ni ka di nya walilaɣu am maa, to nyam lahiʒibu, to nimaani maa a yɛn nyami ka o mali a n-kuri o bukaata ka a ni bi diri liɣiri vi. So mi o bi diri liɣiri vi. Liɣiri pɔi bɛla yi ku gbaag o, o yɛn m-bɔŋɔ n-niŋ shɛm, yɛtɔɣ bilifu ŋɔ ka o ku yɛn niŋ ti so bee so n-ku yɛn ti o laɣ shɛli ka a niŋ o lahiʒibu ka o chaŋ ti piim o bukaata maa ka chɛ alizin m-bala maa. Di zuɣu di yɛn chami ka luɣ shɛli polo ka a bukaata bi maana. O yɛn maalila luɣ shɛli polo ka saɣindi luɣ shɛli polo. Dolo luɣ shɛli polo o ni saɣindi maa, di gba nyɛla din yɛn geesir o. Di zuɣu alizini yɛtɔɣa ka n yɛla ŋɔ. Di zuɣu Dagbabu buu noli pɔhim ninkura shɛba ni yɛli Shɛmbali, Tɔ! Abaa! O ni tooi mali gbindi dabam ka n naba karim paai nimaani. N yɛla saha shɛlikam maa, wula mila ŋun gari ma ni gari so ŋuna, Naawuni m-mi o.